Ciana mĩrongo ĩtandatũ na igĩrĩ kuma bũrũri wa Zimbabwe arĩa ũmũthĩ ũyũ nĩ andũ agima matũũrĩte matarĩirie ũrĩa mĩaka mĩrongo ĩĩrĩ na kenda mĩthiru monire ndege ĩmwe kana makĩria cia fedha igĩikũrũka kuma igũrũ ngina gĩthaka-inĩ kĩarĩ hakuhĩ na cukuru wao. Kĩũmbe kĩmwe kana makĩria iria ciehũmbĩte nguo njirũ Nĩ ciakuhĩrĩirie ciana icio na cigĩciarĩria tombo gwa tombo na kũmataarĩria ndũmĩrĩri ĩrĩa yarĩ na maũndũ megiĩ gũkũ thĩ. Ũyũ nĩ ũndũ wamakirie ciana icio nginya cikĩambĩrĩria kũrĩra. Hihi ici ciũmbe ciumĩte thĩ ĩngĩ? Gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ, cioneki ta ici ikoretwo ikĩgucĩrĩria kĩriga kĩnene mũno harĩ andũ aingĩ. Kĩndũ kĩrombũka gĩtoĩkaine, UFO,

nĩ ngatho kũrĩ gatimũ ũrĩa wĩtĩtie rũgano rũrũ rwa ũmũthĩ rũrĩa rũratũcokia mĩaka mĩrongo ĩrĩ na kenda mĩthiru cukuru-inĩ wa ciana wa ariel

Rĩrĩa ciana ciacokire kĩrathi ikĩra arutani ũrĩa cionete, no arutani acio magĩteanĩria ũndũ ũcio. Mainũka mũciĩ maathire kũhe aciari ao ũhoro ũcio, ũndũ ũrĩa watũmire aciari aingĩ a arutwo acio gũthiĩ cukuru thikũ ĩrĩa yarũmĩrĩire nĩguo gũcaria ũũma wa ũhoro wa ũrĩa gwekĩkĩte kuuma kũrĩ arutani a cukuru. Ũhoro ũcio nĩ warĩrĩirio redio-inĩ ya CBC kũrĩa Cynthia Hind aamenyeire ũhoro ũcio. Mwandĩki wa BBC bũrũri-inĩ wa Zimbabwe, Tim Leach, nĩ aathire cukuru-inĩ ũcio mũthenya wa ikũmi na kenda mweri o ũcio nĩguo kũhũnga mahũri arutwo na aruti a wĩra a cukuru ũcio. Hind nake ekinyire cukuru-inĩ ũcio mũthenya wa mĩrongo ĩrĩ kũrĩa aahũngire ciana imwe mahũri na gũciĩra cicore mbica cia maũndũ marĩa cionete.

No, yeah, something yeah. like that. I couldn't see the eyes or the nose or the mouth. It was just blank, like a piece of paper. Mm -hmm. Kũringana na ndereti ici, ciana mĩrongo ĩtandatũ na igĩrĩ cia mĩaka gatagatĩ ka ĩtandatũ na ikũmi na ĩrĩ nĩcioigaga atĩ nĩcionete kĩndũ kĩmwe kana makĩria cia rangi wa betha iria ciarĩ cia gĩthiũrũrĩ, cikiuma matu-inĩ na kũgũa gĩthaka-inĩ kĩa mĩtĩ mĩnini ĩrĩa yarĩ nja wa cukuru yao. Gatagatĩ ka nyamũ ĩmwe na inya iria ciarĩ na maitho manene na ciehumbĩte nguo njirũ, nĩ cioimire ndege-inĩ ya gĩthiũrũrĩ na igĩthiĩ harĩ ciana icio. Kahinda-inĩ kau, ciana nyingĩ nĩ ciorire rĩa kamũtĩ, no imwe cigĩtigara.

Kũringana na macokio ma Mark, mbere ya gũcoka ndege-inĩ yao ya gĩthiũrũrĩ na gũthiĩ, kĩũmbe kĩu kana ciũmbe icio nĩ ciatigĩire ciana icio ndũmĩrĩri kuuma tombo wacio nginya tombo wa ciana icio ĩgiĩ maũndũ ma ũthundũri na ũrĩa makaaniina thĩ. Uh, because normally children don't lie. Ciana icio iria nĩ andũ agima ũmũthĩ ũyũ, aingĩ mathamire Zimbabwe no manyitagĩrĩra ũũma wa kĩrĩa monire mũthenya ũcio. Ũmwe wao Za akĩhũngwo mahũri mĩaka ĩĩrĩ mĩthiru aatarĩirie atĩ nĩ onire ũtheri mũnene ũgĩikũrũka kuuma matu-inĩ Na atĩ we nĩetĩkĩtie atĩ nĩ kũrĩ ciũmbe ingĩ kuuma thĩ ingĩ. Kĩũria gĩakwa harĩ we nĩ gĩkĩ, Hihi nĩ wĩtĩkĩtie ciana cia cukuru wa Ariel? Hihi we nĩ wĩtĩkĩtie ũhoro wa andũ kuuma thĩ ingĩ? Ta tiga wanjĩra ndũmĩrĩri-inĩ. Ngina hĩndĩ we ngĩ.